Monica, su kursa ke ta kai korekto? Sí, sin duda. Bon bini! Sorry ku nos mester a bin asina aki. No hay problema. Boso por keda kuantu tempu ku tin mester. Danki. I mira abo, bo a krese bira grandi, bo ta. Pinto bo mama tempo e ta tin bo edad ha. Bon dia tanta con ta bay? Como bay? Ami ta bon. Abo si a crece bir un yonko man dushi ha. Ta hende mahoso ta traha yo bunita Pan paden. Waw.

Hey! Pounda! Por a haña mi t-shirt? Kiko ta problema? E mucha kia hòrta un t-shirt for mi tanta su kapuia. Tende no? Pa di promé muchito mi ruman, i di dos e no ta ningun ladron. E ta un ladron, el a kohe sin puntra. Mucha e ta, el a wak algo, el a kohe, e no sa ke si ta malo. Tu a siñe. Bon sa ken mi ta? Ami ta Santiago, i dimpi di un kantante famoso mi lo kumpra dies kai T-shirt, papa ku bo tantanan bai piki. Famoso? E wak unda bo ta, mi bai na bo papia primero drechi, anto bo ta bai kanta? Pancho, done su shirt bek. Keda kuné. Oke no ta bira kesina. Oke bai.

Mi tin algo di bisa bo y di conta bo Dame un chance pa mi duna bo un prueba grandi di mi amor Como e? Ta di chapa y hopi iritante. Kiko, bin beta ta magnifico!

Pa gusti shimis ei no? Sí. E ta bonita. Sí, esaki ta ta bo wela su shimis favorito, te shimis ki ta tin bisti dia el a konosé bo wela promé bia. Dikon ta insa wara nan? Mi sa, bo sa, mi ta pensa por di se dor di warda nan mi ta keda tene e presensia di bo wela. Mag di pase? Claro.

Tanchi ki pasa? Kita? No! El a kedaba perfekto! Buela lo ta asina kontentu di wak su nieta bistí den su shimisnan.

Kisei ta? Boka bay? Entre otro. Bel nan get together. Aki pa ke bay? Ay pasa. Come on. Santiago su birthday. Wak. Dor cu ta mi birthday? Boso ma hebi. No hay solucion. Papi nos tras pa pidi nos esey mes.

Bo ta ke? Ta bon. Ma di para bo straña paden. Mi mama a prende spañó inkomodá bo? E ta un tiki kompliká. Di sa mi bo ciba bo. Ami ta haya, ora bo ta biba den un pais, bo tin ku papia e lenguahe. Mi ta di akuerdo. Pero ya mi mama ta hende grandi kaba, bo sa, e ta hañ'é difísil. Esei por ta berdad, pero e no ta hustifica cu e no por integra. Wak, mi mama no bai scol, e no tin un educacion adecua. E tin un baria ta traha. Hoton e tata di famia? Mi mama nunca haci esei. E stima mi tati, te dia dj'awe ta stima ele. E con bo tin bisa algo asina? Mi tata tata bebe hopi tur su plaka e tata gast na barchines e tata si mi mama kabron ku tur e mamasita na chupa kartera y riba dje e no ta ni paga

Tabata un Pasko mi ta tin dies aña. Nos a, nos a kabi win di mi wela bayendo mi kas. Ah, anto mi ta insistí mi tata, mi ta tin ègt un smak di un icekrim. Mi ta insistí mi tata pa nos kumpra un icekrim. Nos a kore tur kaminda buskando un lugá. Nos a haña un lugá. Pita ta baha, el a bai, el a bai kumpra ice cream pa mi. Ora el a bin bek, auto a dali. El a fai esei. N ta sina sori. Mi oye mi mes tantu desde di e nanan. Bo sa si mi no a insistí, nada di esaki lo a pasa. Pero bo no ta sa. Exacto. Mi no tabata sa. Abo tampoco tabata sa. Ainda bo tin bo tata. Wak. Mi a siña cu bo no por cambia pasado. E unico cos cu nos por haci ta disfruta.

Bon dia Shampadoo! Awe ta un bunita dia! Si no, awe ta un hopi bunita dia! Konta ku Padoo? Bon, bon! Mi ta kontentu. Mi ta kuminsá si hardin, ok? Bon.

So pa duto ke similar ke esa aku bida nan? Si ta bon. Ok. Pero mi ta pasa mas despues, ok? Si ta bon.

Ke wak algu? Am, mi tin ki baria pa mi mama. Un ratu so. Ok. Si? Kon kon bo sigui? Aki bai. Dia ku Sokopia yera? Am, mas mihó. Si? Mas aliviá?

E lo tabata hopi difícil pa e famianan perde nan ser kerí. Pa algu asina lo mester prepará p'e. No ta difícil. E único kos ku lo keda komo konsuelo ta e memorianan.

Hallo? Hallo? Cuanto sale? Dos cincuenta please. Ya ta net. Danki. Pasa bon tardi. Madre! Hola. Kital? Como sta? Bien.

Ey, bo gusta t-shirt? Sí. Bo sa, ora bo gusta algo, puntra promé si mi mag di hayele. Ok? Ta bon. Ok. Ken bo ta kere ta bai gana? Mi ruman. I abo. A mi tambe ta kere. Bo gusta mi ruman? Ki bo ta pensa? Sí. Tabasa.

di Tatiana. Tatiana. Santiago, Mi ta spera ku mi ruman no hasi bo daño. Mi kier pa bo sa ku mi ta pensando riba bo hustu na momento aki.

Don Tatiana esaki pa mi ok. Ta bon.

Mi dushi Tatiana, mi ta bon. Bo ruman no haci mi ningun daño. Mi tambe ta pensando hopi riba bo. Mayan despues di scol warda mi na pir, mi kier mustra bo algo. Esaki ta mi number di telefon, sinku seis shete binti sinku ocho seis. Yama mi si bo tin saldo, pasobra ami no tin.

Bon dia señora. Bon dia. Señora mester algun ayuda den señora su hardin? Mi ta un hardinero, mi por corta señora su matanan pa señora. Danki, mi mes ta haci'e. Bon. Pasa un bon dia. Igualmente. Bon dia señor. Bon dia. Mi nomber ta Santiago. Mi ta buscando cualkier trabao pa haci. Mi por haci bo hardin. Mi por laba bo auto pa bo na un bon prijs. No, danki.

Oke ta bon, thanks. Hopi dushi. Mi ke uno. E ta hopi dushi pero spar bo san. Oke. Kon a bai awe? Mi a ta begaña bo, mi no bo e skol awe. Mi ta takana riba bou buska kualker tipo di trabou paso pa mi haña sèn paso nan tin kòrta nos awa. Mi ta hopi sòri den esei. Si tin kualker kos ku mi por hasi, laga mi sa, oke? Sigur. Pero sufisiente di papia. Bin! Laga nos bai drenta. Bo tin permiso? Mi conoce e doño.

Di berdad bo ke bira un kantante? Por laga. Yo no famoso. Bo sa? Bo papimento ta perfecto. Mi ta just tenta bo. Mi sa. Nos tabata terribel cu otro, no?

Bo a ber como consegui el dinero. Señora.

Ki bunita bo wonan ta Ay ki tushi bo wonan ta Bo mirada angelical Ta algo special Cu ta e fuente di mi mas grandi inspiracion Cu ta e fuente di mi mas grandi inspiracion Natalie con mij. Ami ta bon y abo? Santiago rechaza mi. E no merece bo amor Tatiana. Sea fuerte. Ta bon. Cuida curpa. Nos ta papia pronto, ok? Ok.

Tatiana Tatiana warda. Kiko bo kier? Sinku minüt, mi ke splika. No tin nada di splika. Mi ta komprende perfektemente ku bo usa mi. Esei no ta asina. E no ta asina. Por un man. Ki bo ta bai gaña wou? Mi no a usa bo. Royce no mi man e plaka cambio mi laga bo na pas. Esei ta pior. Mi sa. Perdona mi por favor. Mas el e pa mi mama pasobra en pensa cu e ta tin otro opcion. No papia cu mi nunca mas.

Esta bunita ba keda. Bisa mi, ta bunita mes el a keda? El a keda hopi bunita. Nan participe? Sigur no. E ta cla. Y no bin cas lat. Ta bon. Cuida curva. Ok. Bunita bo a keda. Danki. P'aki bo no ta na e kancha? Mi no por haya Santiago, bo a wak e? No, mi wak e awe. Por ta la bacha api pa hende?

Ku henter mi alma.

A bo so Tatiana.

Abo ta sparse. Ui, demasiado ocupá. Ata feliz be? Dari, kom bai. Ai, Dios. Sabe? Ei, ban wak. Si.

Nos a yega. Bo keda hopi bonita. Aki pa raspá.

Anochi mi por drumi di pensa riba bo Ta mi unico deseo di por conquista bo Pa eternidad stima bo Hallo? Ta mi, Tatiana. Con bay cu bo? Mi no tin hopi saldo. Mi ta perdona bo. Nunca lo mi lubida bo, Santiago. Danki. Mi tampoco nunca lo lubida bo. Mi stima bo. Bo no tin kredito, por fabor rekargá.